اسلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کریسو سب دوست احباب سب تندرست ہو سن اج دا ماشاءاللہ خوبصورت جا پیارا جا ویلاگ خوبصورت جے کمرے جو کرینے شروع تے ماشاءاللہ ویلیج لائف دا خوبصورت جا پیارا جیاں سرائیکی کلچر دی ثقافت کرینے شروع تے ویور اج دا ماشاءاللہ سرائیکی ویلاگ ہے پیارا جا خوبصورت جا تساں ڈیدے پے وے یوٹیوب چینل سلیم کھو کھیالا تے مارو جلد جلد اس چینل ساڈا سبسکرائب مزیدار خوبصورت جا ویریو کریویسو تاکو پیارا پیارا خوبصورت جا تے ویور آج دی خوبصورتی ایہے تاکوں پیارا پیارا ہے چیزاں ڈیکھیسوں پیارا پیارا ماحول ڈیکھیسوں اور پیارا خوبصورت جیہا سرائیکی کلچر دا ماحول ڈیکھیسوں جتنے وی ساڈے یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہن تساں سمجھو جیویں تے بھاویں سمجھو ایویں تے ساڈا چینل مارو سبسکرائب جلدی جلدی تے اور انشاءاللہ چلدے ہیں فی الحال کھڑے ہاں ساں گھر ٹائم تھیندا پئے واہ واہ روزی روٹی تے چلدے ہیں سلیم کھوکھے آلا کھوکھے تے ویندے ہیں چل کے ماشاءاللہ اوتھے روزی روٹی کریندے ہیں شہزاد بھائی کھوکھے تے بیٹھن تھے تے او وی ول پیپر دے ویسن پے تے اساں اپنا ماشاءاللہ روزی روٹی سنبھلیسوں تے باسوں تے مزید تساں ساڈے نال راہسو جڑے راہسو تہاکوں کیونکہ اج دا ولاگ کریسوں اساں دلچسپ اور خوبصورت جیہاں تہاکوں وی پسند آسی اور اساں فل محنت کریندے پے ہیں فل سٹرگل کرینے اپنے ولاگ دے اتے لیکن ویور تھوڑی محنت تھیندی ہے لیکن تساں محبت کرو تساں محبت کریسو اور اساں انشاءاللہ کامیاب تھی ویسوں۔ تے باقی تساں نال راہسو ساڈے ولاگ دلچسپ ہوسی تے تساں نال جڑے راہسو ویڈیو واچ کرنی تہاکوں تاں سمجھ لگسی ساڈی ویڈیو تے اساں تہاکوں کیا فرمایا تے کیا نی فرمایا تے ویلیج لائف پیارا جیہا خوبصورت جیہا سرائیکی نظارے تے سرائیکی ماحول ٹوٹل سرائیکی ثقافتاں تے باقی نال راہو چلدے ہیں باہر باہر چل کے تہاکوں پیاریاں پیاریاں خوبصورت جیہاں وزٹ کرویسوں اور کھوکھا وی تہاکوں ڈکھیسوں پیارا جیہا لیکن صبح رتو کے اندھیریاں وی بادل وی چھائے ہوئے ہیں تے بارش حالی تکر تاں نی آئی شاید بارش آ ونجے بادل وی بنے ہوئے ہیں بڑے پیارے پیارے خوبصورت جیہے تے اور انشاءاللہ چلدے ہیں باہر چل کے تاکو ڈکھینے ہیں نظام خوبصورت جیا باہر دا اور تسا نال راسو ساڑے پیارے پیارے ویڈیو دے نال جڑے راسو ویور اے ہے ماشاءاللہ سارے کل پودا ہی اندہ پودے دے نا ہے فار یو پودا تے کہیں کل ٹریک نا ہوئے دے ٹریک کی ساڑے علی پودے دی لے لوے ہیں تے تو کو ماشاءاللہ فار یو دے توڑی ویڈیو چلے سی تے پودے دے نا پتے سارے جھڑ گئے ہیں اے آلے ماشاء اللہ جھڑ گئے ہن پتے تے پتے دوبارہ تھیندے پئن ایندے پھول تے جم پئے ہن تے باقی سارا پودا خشک تھی گئے ہن پتے ڈیدے پئے وینا ماشاء اللہ دوبارہ پیارے پیارے گرین گرین ساوے ساوے نکل دے ہن پتے اے آلے تے اس پودے دے نائے فار یو پودا ایں پودے دے بارے رائے ڈیوے کیا رائے ہے تے پتہ نہیں خشک کیوں تھی گئے اصل نا پت جھڑ دی موسم میں نا اندرو ڈیکھو بالکل اے ساوا کھڑے تھے بالکل تے باقی وہ تو کلر ہی نہیں میں تھی گئے ماشاءاللہ کو پانی شانی دینے ہونے بہت پرانا پودا ہے ساڑے کو تے پھول بڑے پیارے پیارے لگ رہے پین ویور دیکھو نا ماشاءاللہ خوبصورت جے پھول ہیں تے باقی پیارا جے کمنٹ کر کے دسیا ہی فار یو پودے ٹرک دے بارے اے ویڈیو ساڑی وائرل کریندا پیا کہ فار یو تے نہیں کریندا پیا اور اے پودے دے فار یو دے ویڈیو وائرل تھیندی پئی ہے کیونکہ اے پودے دا نام جو فار یو ہے ویور تے باقی مزید محبتاں کرے کمال محبتاں دی وے فار یو پودے دی خاطر تے ویڈیو وائرل کرے ساڑی ماشاءاللہ چیک کرو ویور کیا سین ہے اے ویول ماشاءاللہ گھرو باہر آیا اسے دے پیاری جے ٹرالی تھیں دی پئی ہے نوی ٹرالی بنی ہے نال ساڈے ویلڈنگ علی دکان ہے نا دوست ہے اپنا بھائی ہے ویلڈنگ علا تے انہاں ماشاءاللہ نوی ٹرالی بنائی ہے تے میں کافی ٹائم تو لیدا پیا میں ٹرالی بنیں دے پایا تے ول انہاں ٹرالی بنا کے دے پینٹنگ کریں دے پایا یعنی کہ کلر تھیں دا پیا ہے میں آگے اپنے پیارے جے ویوراں کو بھی دکھاواں بھی لاؤ گے کیسی ٹرالی رنگ تھیں دی پہ تے کیسی نہیں تے جیک علی ٹرالی کو جیک لاگے نا اتاں چاہے گا ٹرالی کو تلے وڑ کے جوان کلر کریندا کھڑا ہے بلیک کلر دا تے ماشاءاللہ ٹرالی ریڈی تھیندی پئی تہاکوں ڈکھینے تے بڑا خوبصورت جے نظام ہے پرلی سائیڈ دے او سامنے کر کے نا بھائی بمپر کلر کریندا پیا ٹرالی ٹریکٹر دا اگلا حصہ او کلر کھتیندا پیا بہت پیارا جیاں بمپر کلر تھیندا پیا پیارا جیاں تے ایں سائیڈ دو بھائی

تے پرلی سائیڈ تے او لگا پہ پینٹنگ آلا تے ماحول تاکو ڈکھے سو نال جڑے رہسو اے چیک کرو بھی بر ٹرالی تھی گئے مکمل تے ٹرالی دے ناں شاں لکھائی شکھائی فائنل فائنل ہی فائنل لک تھی گئی ہے بمبر چاہ کے انہاں کس چھوڑے اگلی سائیڈ تے تے بڑا ماحول بن گئے ٹرالی دے ناں آتا پتا پھول بوٹیاں دے میاں دا تلو بلیک کلر تھی گئے پہلے وائٹ کلر ہیں وائٹ کلر میرے خیال انہاں کو پسند نہیں آیا انہاں او کلر ختم کرا کے دیوال انہاں اے پیلا بے والا کلر کروا رہتے ہیں پیلا جا جیڑا بھی ہے ماشاءاللہ سونا لگدا پیا تے اس تو بعد تے کن پینٹر نے ماشاءاللہ بڑی پینٹنگ کی تھی بڑا خوبصورت جے ماحول بنا لیتے ہیں تے اساں آگے پیارا جے ماحول ہے تے والا اساں کیویں ولاگ تو پیچھا تھی ونجو اساں وال ولاگ بنائے پیارا جے ہاں

مکمل ہے۔ اے ویواری دی سن دے بیٹھے وے نا اے ہے ساڈا اعجاز ملنگ یوٹیوب پر فیم فیمس سٹار بلین کراس کر گن میں آدھا انہاں دے چینل تے تے باقی مزید محبتاں کرو ویور ایں دے بارے کوئی سن دے ایں دے کول کوئی نعت کوئی تلاوت کوئی کیا سنوینے رب دی ذات جان دے سنویس ہو سائیں کشا یہ بزرگ آ گئے ڈار پہ دینا کو ٹافیاں دیو سنڑاؤ۔
چٹا چولا تساں ویکھ لیا ہوسی۔ چلو کوئی نعت سنڑاؤ نا کوئی تھوڑی جی نعت سنڑا لو۔ لگیاں نے موجاں تے لائی رکھیں سوہنیا چنگیاں تے مندیاں نبھائی رکھیں سوہنیا۔

تے ویڈیو دکھائے ساری ساری ویڈیو بھی دکھائے تے تے جلدی جلدی ہزار سبسکرائبر کرا دیو ہزار ہزار پہ حاضری عمر رے ہزار ہزار نہیں ہزار سبسکرائبر کرا دیو اچھا ہزار پہ سبسکرائب کرا دے واہے ٹھیک ہو گیا ویور مزید دراو نال محبتاں کرو ٹھیک ہے تے والدہ کو دکھینے پیارا جے نظام تے پیارا جے ماحول کافی ٹائم بعد اجاز ملنگ ساری ویڈیو چاہ گیا ہے تے ماشاءاللہ تاکو اچھا لگ سی اچھا فیل تھی سی اعجاز ملنگ کوں پیارا جے کمنٹ کر کے ایں دی داد ڈیوے تے موسم پیارا ہے سہانا ہے تے اعجاز ملنگ وی نال ہیں تے رمضان شریف ہے جی اللہ اللہ ہی ہے انہاں دی دا چلو رو نال محبتاں کرے نے اگاں ویلکم ٹو بیک ویور بھرا دوڑا سلیم کھوکھے والا بلا مزید حاضر تھی ہے دوبارہ تے ویور ماشاءاللہ ویڈیو ساڑی دلچسپ بن گئی وڈی تھیندی ویندی ہے تے اساں اگے ویڈیو تھیں سٹاپ کرے نے تے ویدر ماشاءاللہ بڑا پیارا خوبصورت لیول دا ویدر بنا ہے کمال دا ویدر بنا ہے تے وی واری ڈو ساکو سپورٹ گھنی پوندی سپورٹ چھوڑ دوں تو وال ڈھاون پے وینے کیونکہ سپیشل پرسن اسے نا ایسی گالوں تے ڈو ماشاءاللہ ساڈا وا کرے تے ڈو بکل لما سا اپ اسے مزید محبتاں کرے پیارا جے کمنٹ کرے پیاری جے ویڈیو کو سبسکرائب کرے تے ایویں ہی محبتاں کیتی او ساڈا چینل شیئر کیتی او ساڈا یار دوست ابا بیلیاں تے اگوں تے تہاکوں پیارے پیارے سرائیکی ولاگ ڈکھیسوں رہندے اج دا ولاگ نال کوئی غلطی کوتاہی ہووے تے معذرت رمضان دا ماشاءاللہ موسم بڑا پیارا اور خوبصورت تھی کہ بیک سائیڈ تساں ڈیدھے پئے سو ویدر بڑا کمال تے لیول دار بنا ہوا تے بدل شدل وی چھائے ہوئے ماشاءاللہ ٹرین گزری ہے نا پھاٹک کھول گیا تے ایں گالوں بھاں جھاں دی آواز آون لگ گئی ہے چلو ماشاءاللہ اساکوں ڈیسو اجازتاں نیکسٹ ولاگ نال تھیسوں حاضر یوٹیوب چینل سلیم کھوکھیالہ اور اللہ حافظ۔